Sahtar, Novembru 2025, ħarġa 396, paġna 52, Jum fil-ħajja tan-naħla Katerina, kitba ta' Abner Joe Buttigieg u Dylan Farrugia f'isem il-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Qari Caroline Vassallo L-għaxra ta' Novembru 2025 Għażiż Djarju, Biż biż! Jiena Katerina, in-naħla Maltija! X'ġurnata kelli llum! Kemm tirna jiena u ħuti minn fjura għall-oħra, niġbru n-nektar u t-trab tad-dakra, il-pollen. U wara li rġajna nġbarna d-dar fil-kaxxa tagħna, il-beehive, kien għad fadlilna iktar faċendi x'nagħmlu. Qabel norqod fis-sodda tiegħi, magħmula mix-xehda, dik li bl-Ingliż jgħidulha honeycomb, ħa nirrakkuntalek kif qattajt il-ġurnata tiegħi. Filgħodu, kmieni maż-żernieq, hekk kif ix-xemx bdiet tiela' minn wara l-għoljiet, id-dar tagħna bdiet tqum bil-ħajja. Kelli aptit nibqa' rieqda imma ftakart li kelli xogħol importanti ħafna x'nagħmel. Ridt immur indur il-fjuri u ndakkarhom. U kif tista' torqod b'dak l-istorbju kollu li bdew jagħmlu ħuti huma u ħerġin mis-sodda tagħhom? Iva, għax din importanti nispjegahhielek. Jien għandi eluf t'aħwa. Imbagħad xħin ommna, ir-Reġina, ġiet ħdejna, sellmitilna u tlaqna ntiru 'l barra fil-kampanja Maltija. Kemm kienet sabiħa Malta minn fuq! Siġar imxarrbin bin-nida ta' filgħodu, ħitan tas-sejjieħ, għelieqi u mogħdijiet ikkuluriti bil-fjuri. 'l bogħod rajt anki l-baħar blu ileqq. Hemm ħafna fjuri t'alwin differenti li matul is-sena nħobb inżur biex min-nektar li niġbor minnhom nagħmel l-għasel ma' ħuti. pereżempju, fjuri koħol bħal fidloqqom, il-virgi jew il-klin, fjuri roża bħall-ħannewija u l-ħobbejża, fjuri bojod bħan-narċiż u l-pankrazju, u fjuri sofor bħall-ellux u l-ġarġir. Kollha ssibhom f'postijiet speċjali bħax-xagħri jew f'xi wied. Imma dwar fejn issib il-fjuri sbieħ ngħidlek darb'oħra. Meta kont mimlija u ma stajtx inġorr iktar nektar, erġajt lura d-dar. Għalkemm, sa xħin wasalt, ir-riħ kien ivenven ġmielu u xorta rnexxieli nasal qawwija u sħiħa. Dan li se ngħidlek sigriet u tgħidu lil ħadd, imma n-naħal Malti jaf itir ħafna, anke fir-riħ! Xħin dħalt id-dar, xammejt riħa t'għasel bnin. Ħuti kienu qed jagħmlu l-faċendi. Ftit minnhom kienu qed inaddfu u jfarfru. Oħrajn isoddu xi toqba mas-saqaf biex ma jidħolx ilma meta tagħmel ix-xita. Oħrajn kienu qed jieħdu ħsieb ħuti ż-żgħar u oħrajn għassa mal-bieb. Jien tajt in-nektar li ġbart lil oħti l-oħra u din bdiet tagħmlu għasel. Aħna hekk inqattgħu għall-ġurnata, naħdmu, imma ma niddejqu xejn, tafx! L-hena tagħna naħdmu flimkien u dejjem ngħinu lil xulxin. Imbagħad waslet il-parti favorita tiegħi, iż-żifna tan-naħal! biex nuru 'l xulxin fejn qegħdin l-isbaħ fjuri. Flok nitkellmu bil-kliem, aħna n-naħal tal-għasel, nitkellmu bis-sfin! Bdejt indur, indur, waqt li ħuti qagħdu jarawni b'għajnejhom imberrqin. Xħin lestejt, tgħidx kemm ċapċpuli, għax fehmuni perfettament! Kemm ħadt gost! Wara nofsinhar ġie jżurna ħabib tagħna, in-naħħal, li bl-Ingliż jgħidulu beekeeper. Kien liebes libsa bajda u tbissima kbira. Dejjem inxebbħu ma' xi astronawta u jien u ħuti tgħidx kemm nidħku! dejjem iħares lejna bil-ħlewwa, jiċċekkja li kollox sew u jara li aħna b'saħħitna. Aħna nafdawh għax hu l-gwardjan tagħna n-naħal Malti, l-insett nazzjonali, u jixtiqilna l-ġid! Meta bdiet nieżla x-xemx, dawk li ħallew għall-aħħar biex jiġu lura, waslu wkoll. u hekk ommna r-Reġina kienet moħħha mistrieħ li kulħadd inġabar id-dar. Imbagħad sellimnilha u tlajna norqdu. Issa se nħallik għax ġej ħafna ngħas u rrid nistrieħ. Għax għada irrid nerġa' mmur intir fil-kampanja Maltija, fuq il-fjuri! Kemm hi sabiħa l-ħajja tagħna n-naħa l-Malti, mimlija fjuri, għasel u żfin! Il-lejl it-tajjeb, Katerina.